X'tagħmel minn din in-narrattiva, ġieli speċjali rajthom jiggriljaw il-politiċi u l-politiku jdur, eh, jekk tiġi jekk tiġi l-opportunità lilek ma tiżviluppax. Għandu raġun, għandhom raġun jitkellmu hekk, però għalija mhix risposta, mela nispjegalek għaliex għax għana il-kunċett tal-ippjanar mhm. u speċjalment il-kunċett tal-permess tal-ippjanar mhm. jippresopponi illi id-dritt tal-iżvilupp ħaditu mill-individwu għall-komunità. Il-komunità espressa to the government. Mhm. Fl-Ingilterra, ġana nikkupjaw il-modell Ingliż, dan ġrat jisu fin-1950s, ta' mhux ilu ħafna, kienu jitkellmu fuq in-nazzjonalizzazzjoni tad-dritt tal-iżvilupp. Iġifieri, minn bidem li għandu biċċart li għandu dritt jiżviluppa, Sar id-dritt tal-Komunità li tgħidlek isma', le, hawn ir-regoli u Malta napplikawhom. Mela hekk hemm xi ħadd li huwa biex ngħidlek sfortunatament wiret biċċa art li hija ODZ. Mhm. U ħuh wiret biċċa art li hija għall-iżvilupp. X'ngħidu? Ngħidu mhux fer ma dak allura. Jiġifieri għana il-kunċett illi l-gvern fisem il-komunità jippjana u jirregola fejn tista' tibni fejn ma tistax, fejn tista' tibni hekk fejn ma tistax. Ġan użawh Jiġifieri ma nistax nibqa' ngħid għax inti kieku hekk trid hija vera forsi jiena wkoll ngħidlek hija tieli qed nagħmel il-flus. Mhm. Imma l-komunità x'għandha bżonn? Il-gvern m'għandux jirrispondi għall-individu, mhm. il-bżonn għandu jirrispondi għall-komunità. Mhm. Jiġifieri tajjeb eh. għall-komunità, eh. ekku tajjeb eh. iva. Naħseb jien għandi il-proklività tiegħi huma pjuttost ehm, liberali, tipo il-ħelsien inħobbu allura s-suq ħieles ġeneralment jiena għandi tendenza li nippreferi li iktar ma jkun ħieles is-suq iktar aħjar. Però mbagħad hemm ċertu ċertu postijiet fejn tant hemm il-mistoqsija tal-ġid komuni, tant hemm l-idea ta' tragedy of the commons li tista' sseħħ minnha, tant għandek il-problema li Isma', hija biex inti taqbad is-sid tiegħek u minn dar waħda tagħmilha domiċilju għal ħames familji, l-istress li qed toħloq fuq l-infrastruttura u jekk nagħmluha kollha tant hu kbir illi fil-verità inti qed issir sinjur imma qed tfaqqar lilna. Issa, meta dik id-dinamika tiġri, Mela naħseb hemmhekk l-istat għandu jkollu ehm, eh, il-jett jew mhux il-jett ma' responsabilità, ir-responsabilità li jipproteġi n-negative rights tiegħi għax inti biex inti sirt sinjur sraqtni. Sraqtni minn infrastruttura tajba, sraqtni mid-dawl, sraqtni mill-kwalità tal-ħajja, eċetera, eċetera. Ġifieri dik il-mitigazzjoni anke minn għandi li jiena suq ħieles, ġifieri huwa xi ħaġa li eh, niddejjaq meta l-istat jibda jmissu, meta niġu għal affarijiet bħal dawn li huma tant pervażivi, ma jistax ikollok mod ieħor ħlief li jkollok stat b'intelliġenza u b'ħafna foresight, mhux kif nagħmlu aħna cycles ta' ħames snin wara ħames snin, jgħid isma' din iż-żona ħaniżviluppa b'tali mod. Mhux hekk hu. Mela e, e, f'daqqa waħda Malta kollha għandna bżonn li niżviluppaw iktar. L-imtib ta' studju ħajwaslek għal dik il-konklużjoni. Jekk inti għandek triq fejn għandek predominantement tliet sulari u tiġi biex tapplika, għandek aspettattiva leġittima illi tgħid għandhom ituni permess għal tliet sulari. Jew hekk il-pjan lokali jgħid isma' hawnhekk eh, hawnhekk toqgħu għall-appartamenti, hija aspettattiva eh, leġittima illi jtuk permess għall-appartamenti. Ċertament mhuwiex dritt u hekk jinbidel il-pjan lokali M'hemm l-ebda lok ta' kumpens u dan alavolja l-Gvern innegah u qal mhux vera, tal-aħħar għamel tibdiliet fil-pjan lokali u ma kien hemm l-ebda diskors. X'innega?
Alavolja ħafna diskors, ħafna narrattiva tal-politiċi kienet illi ma tistax tneħħilhom id-dritt in-nies. Li legitimate expectation f'daqqa waħda saret dritt. Imma legitimate expectation hija eh, limitata bil-klim commitment. Eh, biex nissemplifikaw, ġviri.
Eh, ġviri għandi dritt nistenna li tuni permess. U jekk, le, le, ma, għaxet. Ah, ċorta mhuwiex dritt, ċorta mhuwiex dritt. Għax daħalt il-kumpens fl-istorja. Li jekk qed nifmek sewwa li jekk jiena għandi plot U f'daqqa waħda inti qed tgħid li dal-plot ma tniex nista' nibni ħames solari imma tlieta. Eh, mela jiena jekk naħseb li dak huwa dritt tiegħi u l-gvern fundamentalment qiegħed jimponi ruħu fuq id-dritt tiegħi, ma jesta ndur fuq il-gvern ngħidu sma kumpensa ta' dawk iż-żewġ sulari. Imma fil-verità, jiena minn kelli għandi dak il-plot u bħalissa possibilment nista jinħoriġ li permess ta' ħames sulari, imma mbagħad minħabba tibdila fil-policy ikun ta' tlieta, jien m'għandi ebda dritt għal ebda kumpens. Le, m'hemmx.
Ma nafx jekk taf, għax naf li issa ħa nidħlu forsi fi sqaqien li huma legali, imma jekk ikun ħareġ il-permess, imbagħad inbidel il-policy. Le, jekk ikun ħareġ imbagħad ikun hemm drittijiet għal kumpens. Imbagħad ikun hemm drittijiet għal kumpens. La darba. Għalhekk għadlek tittuża l-kliem commitment, jiġifieri jekk għandek permess f'idejk, jew hemmhekk hekk inti tibdel dak li jgħid il-pjan lokali, jew nkella l-permess qiegħed f'idejk u tibdlu, hemmhekk ikun hemm eh, lok għal kumpens. F'dak il-punt ikun hemm il-lok għal kumpens. Mela, Prime Minister Robert Abela last year argued that doing so so would be a great injustice. Doing so what's the so?
Adjustments to local plans. Massive adjustments to local plans. Saying that the government can't revoke people's property rights. Imma għaddi menx għalfej tamilom retroactive u.
Ma jizistux, imma ġon. Menx għalfej tamilom retroactive. Dan l-artiklu huwa fact check fuq dak li għal prim Ministru u l-fact check skont il-Times of Malta ħareġ li huwa fil-fatt falz. Għax ma jeżistix dan id-dritt. Ah, ma jeżistux il-property rights, mhux vera. Property right, hekk għandek il-permess fidejk, għandek dritt teżegwi dak il-permess.
Mela, tlaqna?